Fi di Linda Brown. A dyma fy merch Karen. Ac efo'n gilydd, da ni'n rhedeg yr unig gwmni sy'n cynnig lookalikes o celebs Cymreig. Felly, os da chi'n chwilio am debygiwr o'r seren arbennig na ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â ni yn Bryn Spitz.
Clwb nos y Welmans yn Llangefni, a mae Karen Brown o gwmni Lookalikes Run Spit yng nghanol paratoadau ar gyfer noson arbennig iawn.
O, lle Siôn, Karen? Um, o, oh, sa chdi rhaid yn y canol, just y fanna, yn y ffrent, y fanna, ie? Yeah? Ie. Yeah.
Heno mae noson wobrwyo flynyddol Rhun Spit. a chyfle i'r cwmni ddangos ei gwerthfawrogiad o waith ei tebygwyr dros y deuddeg mis blaenorol. O, jyst chydig bach o hwyl oedd o'r y cychwyn. Dwi'n borodd i diolch daeth y lwcalegys am ei gwaith calad nhw drwy'r flwyddyn. Ond mae di tyfu a thyfu dros y blynyddoedd dwytha. A fel fydwch chi ddychmygu, mae mam yn cymryd o'n reit serious erbyn hyn de. Chydig bach chwith. No to the right! The right! Swn i'n deud na'r noson wobrwyo ydy'r noson mwya stressful i ni fel cwmni. Mae yna gymaint o waith trefnu. Felly mae'n iawn i mi gael rhyw pamper bach dydy, just i rilifio chydig ar y tensiwn. Arglwydd mawr! Imagine that my back is like a map of Wales. Now, this is Abersoch. Now poke me in the mumbles! A gyda Linda'n paratoi ar gyfer y noson fawr yn ei ffordd ei hun yn ôl yn y Wellmans, mae Karen yn gwynebu phroblem gynta'. Fedra i'm iwsio hwn, siŵr o Dduw. Dy thing 'im yn saff, sdi. O, sori, dwi'm yn dallt y petha 'ma. O, s- dwi'm yn me'wl bo' gennyn ni lot o ddewis, is di?
Hmm, dwi'm yn apus. Fi ydi Dewi Glyn o Bonllyfni a dwi yr un sbit a Mici Plwm!
Er i enw Mici Plwm gael ei gysylltu yn bennaf efo'r cymeriad oesol Plwmsan y Twmffat Twp, daeth Michael Lloyd Jones o Lanffestiniog yn adnabyddus am ei ddisgos teithiol yn y saithdegau. A dyma'r cyfnod mae ei look-alike Dewi yn arbenigo ynddo.

Be di sgôr efo'r lle yma heno ma? Eleni, mae'r un sbit wedi gofyn wrth lookalike y troellwr talentog fod yng ngofal ochr technegol y noson fawr. Sam jici drumsticks a vol o fod sa ballu de. Dwi'm yn deud bod y boi yn gwybod ei stwff de, ond cwyno mae o, ac erbyn i mam ddod yn ôl o'i ffampro, o'n i di hen laru ar y boi a deud y gwir.
Cared! Ia?
Mae rhywbeth y mater efo'r spotlight ma, cariad. Dio'm yn iawn. Not a happy bunny. Yli gigs, os ei di fymryn bellach yn ôl, fydd di'n hitio'r bar na. Gen ti ddigon o le lawr ochr ma, felly iwsia fo. Sbia lle ma Gareth Bale di mynd iddo fo ei hun. Reit ŵan hogia, hundred and ten percent i fewn iddi. Ocê? Rŵan, awe. Ragor, ma raid i rwyn aros ar ben bob dim, does? Dwi siŵr fod Karen yn meddwl fod pethau fatha catering a ballu yn digwydd as if by magic. Oh when will you deliver the tea then? Or ur go will be a laughing stock with this W!
Mae agwedd amatur y cwmni'n gallu neu chdi deimlo'n sâl efo poeni weithia. Felly ella bod yr un sbyw yn well enw. A mae Linda medru bod yn chwdlyd o naff weithia efyd. Eto cyfeillio'n annwyl. Mae'r deuddeg mis diwethaf wedi mynd heibio megis seren wib. Linda, di'r spotlight ma 'm yn gwithio yn iawn sti. Pa bryd gath ti thestio ddwytha? Rhagl, dwi'm yn gwbod nac dw, yr unig beth dwi'n wbod bo fi angen sbotlab ar gyfer yn opening speech. Ia, ond dwi'n angan petha call i withio fo nhw. O, sortio di allan.
Gin i ddigon i neud yn fama.
Ond mae'n ymddangos nad oes llonydd i gael i Linda.
No. Aren't blue blast from the past. Hiya, Ryan, sut wyt ti, Gyw? Oh.
Ryan a Ronnie? Na chi thugs. O'n ni eisiau cael gwarad o'r ddau yna ddar yn llyfrau ni munud allan o'i jail, de. Ond mae mam, mae'n meddwl bod yr hael yn twnu allan o'i...
Ti 'na? O cro, o'n i me'wl bo' fi 'di colli chdi am funud Lee. O, sud ma' Ronnie? 'Di o'n ocê? Yn ystod y nawdegau yr oedd Ryan a Ronnie ymysg tebygwyr mwya' poblogaidd yr un sbit. Hyd nes i'w look-a-likes Vince a Dave Jeffries gael eu carcharu am redeg protection racket o'u cartref yn Llanberis. O, maen nhw'n lyfli o hogia bechod. Wel, misunderstanding oedd o. A dwi mor falch fod y judge wedi gweld sens a wedi rhyddhau nhw'n fuan. Yndi, yndi, mae hwnna gin i. Yndi, iawn. O, wela i chi wedyn, ia? Oce, grêt, oce. Ta, ta, ta. Reit, dwi'n gorfod mynd i Lerpwl i nôl Ryan a Ronnie. Be, ŵan?
Ia, maen nhw wedi cael eu rhyddhau yn fuan. Ond fydda i nôl erbyn cychwyn y noson, Lee. Ia, mae'n ddau ŵan, ddynas.
Ragor, ma' rhaid i rywun mynd i'n ôl nhw does? Gynnon nhw neb arall. Dwi wrth 'y mam iddyn nhw dyn nhw. Fedrai'm jyst disyrtio nhw. O ia Karen, cofio efo'r press release ni di?
Dreifio i Lerpwl? Mae hwnna'n mynd ar goll ar ôl twnnel bip bip. O, hi oedd ei fod i'n ei un, de. Pa newyddiadurwr sy'n di droi fyny mae'r gymaint o fyrybydd dwi'n yn gwybod.
O, dwi mor excited i weld yr hogia dyma nhw wedi bod mor dda fe mi dros y blynyddoedd. O, Ronny bach fy nghachu rwtsi. Reit, lle da ni'n mynd rwan ta? Mae'r holl helatgofion am ei hen ffrindiau

Yn y Wellmans, mae Karen yn rhoi cyflwynydd y noson ar ben ffordd efo trefn pethau. Yym, wedyn be' fydd yn digwydd iddi mam yn darllen 'i araith hi? Wel, dyma ni unwaith eto, gyfeillio'n annwyl. Mae'r deuddeg mis dwythaf wedi mynd heibio megis seren wib! A wedyn fydd 'i'n darllen rhyw bedwar tudalen sgynna i fa' 'ma, a wedyn fydd 'i'n deud, Felly, rhowch groeso i Elin Fflur! Ac wrth gwrs, dyna pryd fydd di'n cerddad ar y llwyfan. Iawn. 'Dyn be' 'nai jyst gadal hwn efo chdi ga'l golwg arno fo a 'dyn dwi mynd i orffan un ne' ddau o betha sy gynno fi neud. Iawn. Oce diolch ti. Na dim problem diolch.
Oce diolch.
Wrth i'r aur fawr nesáu tu allan, mae'n amlwg fod datganiad Caren i'r Wasg wedi cael rhyw lun o lwyddiant. Iawn Caren? Iawn Owain.
Owain Llŷr. Mae chi larwm o foi. Wel, freelance ydw i. Yy, dwi'n roid fideos i fyny ar 'yn channel YouTube yn hun, Showbiz News Wales, ac yy, gennai dipyn o subscribers erbyn hyn. Wel, dwi yma ar gyfer noson arbennig, noson wobrwyo 'run spit yma yn Llangefni, ac yn ymuno hefo fi, ma'n hen ffrind ni, Karen Brown. Be yn union allwn ni ddisgwyl heno felly, Karen? Wel, dipyn o bob dim a deud y gwir. Mae yna dipyn o wynebau cyfarwydd a chydig o... chydig o wobrwyon a... o. Gyda Karen yn gwneud ei gorau i hyrwyddo'r noson, mae Linda wedi cyrraedd cyrion dinas Lerpwl, lle mae wedi trefnu casglu Ryan a Ronnie. Ond does fawr yno i weld yn ymdebygu i garchar Walton. Iesu, dim edrych da jêl i fi, de. Dwi'n lle iawn, dwch. Fanna ddido nhw, nes i sgwennu fo i lawr. Ond o'n i yn dechrau poeni, de. Fanna'r ben yn hun. Ryan a Ronnie.
Linda. Fi di Vince, a fo di Dev. Ac efo'n gilydd, da ni Riz Bits a Ryan a Ronnie. Riz Bits.
Ryan a Ronnie oedd pâr comedïol enwoca'r genedl, gyda'i dawn cerddorol a dynwaredol yn eu gwneud yn enwau cyfarwydd ym mhob cartref. Ronnie oedd yr un call, a Ryan oedd y corwyn teg niol oedd yn llawn ffraethni. Ac mae gan ei lookalikes feddwl mawr o'r digrifwyr talentog. Aye, oedden nhw'n good lads, fair play. Good lads.
O, mae'n neis cael chi nôl, hogia. Be da chi wedi bod yn neud efo chi'n hunan tra be di'r hanes? Gyda chi sgandals?
Da ni wedi bod yn jail, Linda. O, ie.
Yeah. O, oh, da chi'n cofio hon? O'n i wrth y modd efo i. Dwi'n mwyn cofio'r blipio na chwaith, de.
A gyda Linda'n gorfod stopio yn betrol, mae ysfa'r ddau cyn garcharor i gyrraedd Llanberis yn fwyfwy o glywed penawdau'r newyddion. Am bump o'r gloch. Mae'r heddlu yn galw ar y cyhoedd fod yn wyliadwrus wedi i ddau ddyn ddianc o garchar Walton ar lannau'r Mersey y bore yma. Y gred yw i'r A ddau... tydi ymddygiad Linda ddim i weld yn tawelu y meddyliau chwaith. Gŵr enwog Ryan a Ronnie gael cymorth i ddianc. Mae'r tywysog Chas wedi cyfadda iddo fod â rubber fetish. Felly, Y peth dwytha mae tebygwyr y ddau seren o'r saithdegau ei angen ydi i Linda gymeryd troad annisgwl oddi ar y briffordd. Dyma ni.
Be ddech chi'n ei wad e? Dau funud fyddai.
Yn rhan dau... Elin? Ia?
Sut fydd Elin Fflur yn dygymod â newidiadau munud ola? Fydd Linda yn cyrraedd nôl mewn pryd? Helo!
A pha selebs fydd yn dod i'r brig yn y noson fawr? Dag y Job!
Rwglan!
Sut ti'n Cared? Mae'r un sbit yn cynnal i noson wobrwyo flynyddol ac mae'r darnau yn disgyn i'w lle. Cared!
Er bod cwyno Mici Plwm mewn peryg o wneud i Karen chwythu ffiws. Reit, dwi'n gorau mynd i Lerpwl i nôl Ryan a Ronnie. Ac mae gan Linda sypreis i Ryan a Ronnie, sy'n golygu stop annisgwyl tu allan i orsaf heddlu. Be ydych chi'n ei wad e? Felly, ar y cyfan, diwrnod cyffredin arall yn yr un spit.
chdi, Ryan. Sori. O, welsoch chi gwynaf, Ryan, bechod. Mae siw bod o methu dall pam oedd o'n cael llon tre o folof ond nag oedd. ngwallt i.
Dame Shirley? Mae'n chwech o'r gloch ac mae'r gwesteion wedi dechrau cyrraedd ar gyfer y noson fawr. Rydwan!
Rydwan! Orig! Orig! Elf Bandito! Santes, Dwynwen! Saja, Sajan Santos? Ella wedyn.
Pws!
Yep.
Pws! Ydych chi'n olew? Iawn, iawn.
Mei!

Mae i fod yn 16 amp supply i fewn yn fanna. By right actually mae fod yn 32 a God knows sud ma' nw'n ga'l get away efo'r spot lights 'na ia?
Elin? Ia?
Yym fydden ni barod i gychwyn mewn ryw bum munud. O fantastic. O yym gyda llaw 'dan ni 'di ychwanegu un wobr bach jyst rwbath ma' mam 'di meddwl amdan funud ola. Ti'n oce efo hynna wyt? Ia? O yndw yndw iawn iawn.
Oce diolch.
Lle o'n i dwa? Yn y cyfamser, yn ôl ar yr A55, mae gan Linda dal dipyn o deithio i'w wneud. Di folofont yn iawn yn fanna, Ronnie?
Di, champion Linda. Gwrando chwan, da chi'n meindio san ea nhw heibio Llangefni? Gyn i fath ymlaen heno, lwch.
Fatha be, lle? O, gewch chi weld, soon enough. O gynno nhw'm syniad! Nes i dda fanna. Er bod fi'n deud yn hun,
A gyda dal dim golwg o Linda a'r gwesteion yn anesmwytho, sgen Karen ddim dewis ond cymeryd yr awenau. Helo, helo, sori, helo.
Yym. Wel, dyma ni unwaith eto, gyfeillion annwyl. Mae'r deuddag mis dwytha wedi mynd heibio megis seren wib.
Yy. Oh, dwi'n casau gneud petha fela. Ond o gei ni fawr o ddewis, nag oes?
A dych ch'mod be, sgenna ni'm lot o amser, felly yym newch chi roi croeso, os gwelwch yn dda, i Elin Fflur!
Ac mae'r wobr am y lookalike ffuglenol gorau yn mynd i... Gelert! Mae'r wobr am y lwcylau cerddorol gorau yn mynd i Griff Rhys. A'r enillydd am y lwcylau Tala ydi... Jac y Jôc! Four big leaves! Ar ôl wythnosau o drefnu, daw cyfle i Karen eistedd nôl a mwynhau y noson yn nwylo medrus Elin Fflur. A cofio gau y drws.
Ia mae'n un o'r microphones hir 'ma t'wod, perffaith. Wrth i'r noson fynd yn ei flaen, y tu allan, ac yn well hwyr na hwyrach, mae Linda Brown a'i dau helper amharod wedi cyrraedd y Wellmans o'r diwedd. Linda Brown, Owain Llŷr, mae'n argoel i noson dda iawn. O mi fydd hi'n noson wych, cofiwch, a mae gennon ni surprise guest i chi. Mae gennoch chi surprise?
Wel dudwch mwy 'tha ni. O fedrai'm deud hynny wrthoch chi nawr, dyna fydd o'm yn surprise na fydd. Hei, Ryan, Ronnie, dowch!
Wel, oedd o'm yn cymryd rocket scientist i weithio honna allan, nag oedd? Ti ddim yn bad, actually.
A 'di'r newyddiadurwr craff ddim yn araf yn manteisio ar 'i ddarganfyddiad ecsclwsif. Hashtag Ryan a Ronnie. Wrth iddo rannu'r llun ohono fo gyda'r gwesteion arbennig efo'i ddilynwyr. Hashtag Sgŵp!
Mae'r wobr i'r lookalike sydd wedi troi lawr y lleia o waith yn mynd i Tudur Owen! Ond, ond yn anffodus, fedri Tudur ddim bod yma hefo ni heno, yym, ond mae o wedi gadael negas. Haia Welmant! Sori, fedra i fod yna i dderbyn y wobr, ond no rest for the wicked den, a fel dach chi'n gweld dwi yma yn sunny San Francisco ar job. Eniwe, wela i chi'n fuan! Tra! Diolch! Tara!
Ac er i drefnu Karen weithio fel watch, mae diffyg presenoldeb y wasg wedi gadael blas drwg yng ngheg Linda. Ond, gyda llun Owain Llyr wedi mynd yn viral, mae mwy o'r wasg na fydde Linda wedi gallu obeithio amdano wedi cyrraedd, a hynny Ar drywydd stori go wahanol. So Ryan and Ronnie are they now are they? Yes they are and
A chi hogia, whisky bach i chi. Ai a chi Llanberis wedyn, dwi jyst isio gwbod pwy neith ennill yn sports personality iawn? O, dwi ddim yn gofio, mae gen i fwy o sandwiches yn car fi. Rwdlan! Wel, o'n i reit surprised fy hun i weld gymaint wedi troi fyny, 'de? Credit where it's due i'r hen Karen. Allwch chi weithau beth sy'n mynd mlaen i fewn yna? Wel, mae yna dipyn o stad ar Dewi Pwst, ond mae pawb arall yn champion. Mae Dewi Pwst wedi cael ei ddal yn wystlon? Swn i'm galw fo'n hynna, swn i'n galw fo'n iwdlio'n aflafar, swn i'n ddeud, 'de. Deud y gwir 'tha chi, o, mae'n dar nerves i. A beth am Ryan a Ronnie? O, da chi'n gwybod, 'lly? Ah, wel, maen nhw wedi cymryd cyfrol o shots yr un er mwyn calmio'r nerves, da chi'n gwybod. Yym. Ma rai' mi fynd. Sori, dwi'n mynd i nôl y sandwich i ty'r car. Wish me luck. Tra!
Wel, fel allwch chi weld, mae'r sefyllfa newid yma o funud i funud. I ni newydd dderbyn cadarnhad fod y digrifwr Dewi Pws Morris wedi cael ei ddal yn erbyn i ewyllys. Ac felly, i gloi'r noson heno, mae gennym ni wobr arbennig iawn, sef y wobr am gyfraniad oes. Mae'n wobr sy'n talu teyrnged... Wrth i'r noson gyrraedd ei uchafbwynt, ychydig a wyddai'r gwestion am y sefyllfa rhyfeddol sy'n datblygu y tu allan. Turn around, son.
Turn around. Okay, rescue, you follow me.
Well, from what I understand, they're holding Dewi Puss as hostage.
Right, do we know if they're armed? Well, she did mention something that they took a couple of shots.
Roy. Mae wobr eleni yn mynd i ddau sydd wedi bod yn gyfrifol am ddod â mwynhad i gymaint o bobl ar hyd y blynyddoedd, a'u perfformiadau wedi diddianu cynulleidfaoedd ar hyd y wlad. Mae eu hymdrech ddi-ddiwedd wedi bod yn destun balchder mawr i'r cwmni.
Mae trychineb wedi taro'r noson, ac mae amheuon Mici Plwm am safon yr offer trydanol yn cael eu profi'n gywir. Ydy She's a'r Spotlight 'na'n tripio'r mêns do? Sneb yn gwrando na fi nag oes tan mae'n rhy hwyr. Wedyn mae'n too late wedyn yndi? Ond doedd hi'n ff*** o glec de.
Ac wrth i'r DJ amryddawn geisio sortio'r broblem, Mae'r glec yn anfon neges draw wahanol i'r rheini sydd tu allan i'r clwb. Right, clear the area!
Come on, clear the area! Right, boys, that was a gun shot. That's what you're trained to do. Get into positions.
Mae'n bleser mawr felly i mi gael cyhoeddi mae enillwyr Gwobr Cyfraniad Oes, Rhun Spit, Ydi!
Ges ti'r spotlight ti weithio lle? Ryan a Ronnie! O da, car!
Gyda phenbleth yn amlwg ar wynebau'r dau frawd, tu ôl i'r llwyfan mae Mici Plwm yn rhoi goleuni ar y sefyllfa.
Do not make any sudden movements.